right saka boys zangu right ebe ngataure nyaya yedu panapa tokuziyai ivipi right tapa raundi three bye bye e, pa, pa, pa, pa, pa round three paipai maona tawirirana here tiri paround three kuti jahanef compare wedu mc wedu yacompare anga asiri jaji aibvunza vanhu akasvika pakuti a ah, i think sound ringariri dzechi eh, three masong three masong tawirirana here aiwa ka ngatiwirirana neteam yangu tawirirana here ipapo team yangu ngatovenesanei katibvumirane maiziya tawirirana ka aya vangatanga tawirana tiri ipapo tiri paraundi three because ndofunga eh, maichamisa kuti kokotifadza vaita se makapaona here kuti pasumudzwa mai maoko pasumudzwa maoko pasumudzwa maoko kusvika jahanif compare vati haa guys i think apa ngavaridze three masong avaridze apa tikutokuti uyu ndee compare ndiyapiwa basa

ngatiwirirane timu yangu haa ngatiwirirane zvanzi najames zarera e eh, kwacho aiwa kani rasta usati e eh, kwacho ngatiwirirane kuti makatonzwa compare vachidaro because ndakakanda vhidhiyo yavo kandisitaura kuti vakataura pamazeri pamike vakatotaura pamike kuti i think ngapaitwe three masongs three masongs tione ndozvakataurwa nacompare so inini ndinobeliva kuti kana compare vapiwa basa vadaro is because vari kuona kuti pane chi pane uh, its too close vobva vadaidzirawo kuti achi ah, but eh, ah, ngatiwira tawira not compare ndozvaakataura nditi eh zvanzi tawirirana aiwa big up ati tiri kuwirirana so tava kuwirirana pava kutonzwa arwo ndakatodzumuka totarisa pavhidhiyo pacho pavanenge vachidaroka ndinobva ndatodzokera pana select toenda tanga togadzira three masongs edu boise tanzwa kompe akutaura kuti i think pada three songs three songs uku andirika tobva tatodzokera kuna kompe takuita se takutanga kugadzira mai masongs edu pati kugadzira masongs edu paipai ndopatobva tanzwa pamwe no va yadzoka yapindira and va yadzoka yapindira yati gary ndiana etherton ndovawina round ah, ndobva ndatoshamiswa ndinai boys eight minutes muchitsvaga wina muchishaya wina potosvika kunzi ngavatoridza ma three songs kwete kuti ndinda suggesta compare ari kuita adhere to the rules ndiye ari kutoona kuti aiwa hapada kudzokorerwa chi avo ngavaridze three masong ngavaridze mathree masong kuti tione tichitogadzira masong vatanzwa zvava kunzi aiwa pa eh, va yati etherton nageri ndo vahwina ipapapa tiri ipapo panenge pari bhoira tinoda kuonesana boys tinoda kuonesana haa tofana kuonesana ka pandinenge ndiri kubhaiza ndakatadza kuona or ndakatadza kunzwa munoti ayewa kompiwa anombodaro but i think mese makazviona ende ndikuona mese mukuira noti aiwa takazviona ende takazvinzwa maona ndopamunondiona ndiri pastage nditi aiwa ka ko zvazoita sei because mafans tese tikonoti 50 50 ende compare vane 8 minutes team yangu 8 minutes adzisishoma kuti ubvunze vanhu kuti ahwina ndiani

ndo eh, mapanzwisa mapa timu yangu right ngatichibvei paraundi iripi eh, tobva here paraundi ngatiwiriranei eh, zvanzi nafala the rumba maestro pakanzi three songs three songs but pakachemwa nemaissues etime but king kana panzi three songs three songs pochemwa nemaissues etime saka ndo zvinoita kuti uzoti uyadyiwere bcause kana watoti pakuda kuita three songs three songs but maissues etime haifaniri kunzi draw here because kana sekutaura kwawaita kuti haa pakazochema chema nenyaya yetime but kana pachema chema nenyaya yetime china chifanira kuitika chiki paisafanira here kunzi oright idraw kana kuti panzi hataridze three songs three songs takuchiridza song song one song one eh takudzwa bakaza ndikutonzwa zvanzi pakachemwa nyaya yetime pakachemwa nyaya yetime ka but one akabakaza round rokunzi rakafanana and eh, compare ari kusuggesta kuridza three songs three songs paigona ngonzi ayo ngapangoridzwe chi song song handiti because i-eight minutes idzi rasa kune two minutes pachibvunzwa vanhu tozongoerekana panze ah vava vati takupa round iri ko vazoripiwa on what grounds kana kompe atosvika pakusuggest kuti ngaparidzwe chi three songs three songs handini inogona tonzi draw oro taigona kunzi ridzai song one song one ndipei pfungwa dzenyu timu yangu ndotoona ina ndikuda kutaura pfungwa dzangu ndotourawo nepfungwa dzenyu po ndogona kunge ndiri kubhaizika ende ndati hatisi kutaura nyaya ine maemotions kana kuti nekudhiniwa tiri kuita review fange review yatinongoita zvikanzi kona ngala clasha nambida tinozogara pasi ti makaiona sei clasha muchitaura pfungwa dzenyu chiita sei saka panokuda kunzwa pfungwa dzenyu kuti chii chaifanira kuita sei kuitika ndofunga tawirana paraundi retu kuti ava vakadzokorodza vaifanira kufofita raundi iroro tapa raundi tiri kuti paita 8 minutes pachitsvagwa awina pasvika pakunzi ngavaridze three songs three songs pochemwa nyaya yetime panogona kunzi song songa kana kuti inogona kunzi draw kuti ko vha yakabva yazodzoka vati aiwa tafunga takupa ava ava pane 8 minutes andionese boy dzangu pandinenge ndichidhurowa dhurowa or ndichibhaiza ndinoziva kuti iwe uri kubhaiza pakati pakati mona but ini munoziva kuti isu semakings ka handikwanise kutora microphone ndodhisa kana etherton kana gary kuti aiwa mazotime handikwanise kudaro because gary naetherton havasoro vakaita decision ipi iyoyo Ah, ndoto big up gary big up etherton because paraundi iroro gary naetherton havana kutoita decision yavo vanga vatomiriro decision inobva kunani kuna compare achiconsulta nei neva and pa 8 minutes vaitoconsulta neva onzi vanhu ngavavhote futi vanhu vovhota yoramba iri 50 50 muri kuona kusvika papo tazosvika asitosuggesta akatosuggesta ndicompare pamicrophone kuti i think ava ngawaridze three songs ava ngawaridze three songs muri kuona but pakazodzoka pangonzi saka ndoonesewo team yangu kana ndabhaizawo or pfungwa dzangu dzakadhakwa ndozoti aiwa dzakadhakwa pakati tinotenda mhembwe nyatsonzwisisa tiri kuita review yeshow saka iwe unogona kupinda mureview uchipa pfungwa dzako usauye nebadness chingoita review yako nepfungwa dzako zviri right uchingotaurawo maonero ako ari bho asina badness chatiri kuramba ibadness chete mainsults kana zvinyanzi tikutofunga dza kuti ha indofunga so indofunga so tichitoenderera because ma, ma, ma pfungwa dzenyu dzinotibatsira stereki maona pakutaurawo kwatiri kuita sei kwatiri kuita saka tiri kuti chingotaurai manje uyu membwa ari kuramba achingo achitaura zvinhu zvake zvakadhakwa right saka saka ndionesewo timu yangu tiite move on kuraundira final round apa da kuti tinyatsoonesane toonesana kuti aiwa ehe godfather muri right kuti aiwa godfather zvamukutaura hazvisi bhoo because tese mavhidhiyo muna kuti chipedza kutaura zvandiri kuita izvika tinoda kuti munhu ndokumbira kuti mutodzokera pamavhidhiyo ataiposta nezuro kana show yacho yese iripo futi online papeji pangu ipapo munonoiona yese kana uchida kuona maround round unonoona maround round woona chi kuti zvandiri kutaura ndokuti pakaita 8 minutes pachitsvagwa winner mona kusvika pazonzi aiwa ngapairidzwe three songs three songs saka toenda edu panext kaboyi zangu ndofunga pa tataura nezvapo kapa ah, vanzi vada rematch musiri sports aya taurai neni tionesanei hakuti kumbonakirwa kati ireview iyi inonzi review muri kuona izvo zvinokunga tiri three waya panapa tichiita hedu kareview kedu kemonday ndopanga nhasi vanhu vanoenda kumagraf tika tiri padenis tareview hedu takakula hakana kana pressure kunakidzwa munhu achitaurawo pfungwa dzake right tabva ipapo ka takuita move on ndofunga munhu esa ndani toita move on kaboys dzangu vakude wirirana kuti apa magutsikana ma, ma maona right pataenda muround four ah, round four ranga rakaipa ka round four ah, takazorova chimwe chingoma chimangoma matete chimananga matete aya ah, chakamiswa position chakasangana na silent killer ah, chakabva tabatikana aiwa ndabatikana apa ngoma matete yakanetsa ka ah, mangoma matete apa pamavhoti akatoti mavhoti achisumudzwa aiwa vanhu vakanakirwa nayo but ayakabva yarohwa ende ichitorohwa ka unoziva kuti panovhota vanhu kingman panotorohwa raund autotadza kutoona kuti apaita sei patorohwa bva patorohwa around bva patoenda panext song next song boys ndo padzakabuditsa aipa patinoti big up aiwa big up um, best of both worlds because vakabva vazobuditsa ngoma ratatsina kutarisira muri kuona bva panobuditswa gafa abi kakabva anobuda baba raa rakaiswa pakanaka ndobva ranobuda ende rakatotora raundi muri kuona rakatobva ranotora chi round rakatotora round zvototi vanhu vachivhotawo kunzi chii rakabva rangotora uh, round ende ndofunga kana team yese yanga iri pai yanga iri pa yati pamanhanga matete pakabhaizika chimanhanga matete team rakatobva kwamurehwa pakatogadzirwa zidhabhu remangoma matete aya muri kuona but remember its a sound clash and uh, magenres ese aita sei aibvumidzwa saka unoziva paunenge uri paclash pepe unenge uchitasa chaunga umbocalculator unogona kutorwa dhabhiri rikajambisa vanhu rikadidi because paclash mona unenge uchifunga kuti pana pene kugona kurova chiblot ndogona kurova kana zicolors inogona kurova unenge uchikuita maoption ovomboti ha but ndogona kukanda zichi zimananga matete rinongorohwawo ende rakatorohwawo zviri smart muri kuona ndobva papinda regafa eh, riri paluxpin aiwa big up aiwa big up uh, best of both worlds vakarova zvoti kana ini ndakanakirwa ndakasekawo zvako ndikati ah. ende ipapo tofanira kupa sando kuna gafa because gafa wakazokwerekana wapinda muclash meya meya baba Ah. aiwa ndanga vandanakirwa muri kuona kuti ah, ah, vakomana vatora chi vatora chino eh, two minutes boys two minutes two minutes right ah, pakabva pavhurwa joka ah, akauraya dhanzi ngoma bva ranakidza vanhu ende team yanga iri pasocial media yakabva yanakidzwa nengoma ende takabva tasaluta kutaiwa iri ngoma rarowa iri bva tabva ipapo eh, tabva ipapo manje eh, vakomana vangu ane four handitika ndobva tabva ipapo ndova panzi next round vakomana bva varita dhabhu rachristopher martin rejamaica izibva taridza dub reroyal flames ejamaica andirika paridzwa dub reroyal flames rairia pakabvunzwa vanhu right team yangu da kuti munatonzwisisi dub iroro avanga ane foka saka vanga vakunoita one point kuti vaende pafive vanzi wawina team yangu pakaita 15 minutes munona vhidhi yacho ndakaita pakaita 15 minutes pachibvunzwa vanhu kuti atora raundi iri ndiani ponzi etherton nageri ponzi godfather natanaman for 15 minutes kwete 15 seconds kwete 5 minutes 15 minutes king vakauya vakatora vakatora mukombe vakada kutambidza uh, commander team roita noise why because painzi pakavhotwa airamba pakaita sei pakaenzana so mutemo wainge wange uri simple waingoti kana vanhu vainzana paraundi ngawangoplayer another song for song mapanzwisa pakaerekana kusvika pakunzi ha bhawa rakuda kuvharwa time akumana time takwanisa time dzebhawa but kukwanisa time dzebhawa ka akusiwo kunochinjisa mutemo because pari kuvhotwa ende vanhu vari pa 50 50 ende taane 15 minutes 15 boys angu one five zvose napedza ndakuda kugara pasi pachibvunzwa vanhu iri uku kukona kwomboimbwa etherton etherton etherton ukuimbwa temple man temple man temple because it was a close call for 15 minutes kwete 10 15 boys ah iwe chinhu chainakidza ichocho kusvika bhawa rakunzi aiwa rakufarwa bhawa 15 minutes vapazonzi aiwa eh, jahanif valedzwa futi naking alfred zvanzi king alfred akatobata mukombe vadaidza futi jahanif vanzi kubvunza vanhu vayaita 50 50 jahanif vadaidzwa futi naking alfred kuti bvunza vanhu yairamba iri 50 50 but pachinzi time yebhawa bhawa rakuda kuvharwa vapanza haa e, va yati vakomana ava vawina round saka ini ndonati for 15 minutes tichishaya wina weround va ichibvunzwa king alfred vakauya pastage naceo na e madam avo aiwa big up the ceo pachishaikwa kuti awina 15 minutes team yangu papazombonzi ayo vaya tiawina ah, kana ndiri wrong paanalysis inofunga makaiona ndiudze kuti aiwa kingman paraundi roo rakaita 15 minutes vachibvunzwa ahwina kutaura kwenyu kwakabhaizika pakati makadziona here 15 minutes dzichibvunzwa ndooneyo zvanzi pana charlie featuring wingi pakanyepwa apa ah, ipe takabva tangodyiwa ka eh, ingataura takabva tangodyiwa pozi ndo pakabva paridzwa wingi eh, zidab relaxpin area ah, takabva tangodyiwa hatinotomboita ah, nharo napo pepe because pane patodyiwa ka ko indoita nharo napo here because chaunga kachinenge chafota anovhota ichaunga king chaunga tikatongovhota haungaite nharo kakuti ndawina around chaunga chitaura kuti daplate ra relax pin rawina and chaunga chakati daplate relax pin rawina and takabva tatongosalutawo bva tatoenda munext song ndopabva paridzwa christopher martin izvi bva tararidza royal flames ndo yakabva ita 15 minutes pachitsvagons paita sei pawina so inini problem yangu payanga iri ndeyekuti ah, kuti kuita 15 minutes pachibvumwa pachiramba pachiramba pakunzi e eh, time bower yes time bower hatisi kuramba kabati vanhu vanofanira kungovhota votaura ndionesewo raundi iroro haanyatsotaura vakasununguka zviri maonero awakaita kana usina kuona unozongodzokera pa pa pa pa live uchinoona pa live kana uzoda kuona live yese unogona kuona live futi echi yemaperero yakaita crash takangoikanda yakadaro unogona kuenda wotonoita sei wotonoonawo uchipo pfungwa dzako nyatsotaura wakaita sei wakasununguka iwe iwo pfungwa dzako wakazvionawo sei indataura pfungwa dzani dzangu nemafungiro angu but iwe uchitaurawo kuti iwe unopaunawo sei kudyiwa ku, ku haisitombori ah, problem haisitombori ah, problem but pane patitowa mareviews patinenge tichiona kunge apa undi kufunga kuti pakadaika ndinotaurawo pfungwa dzani dzangu sezvo isusu chinhu ichi tichiitira imimi tichitoda kunakidzachi e, imimi saka patinodzoka futi kwamuri tichidzoka kwamuri bhozi ndimi vanhu vatonosimbisa mangoma tingaita cup clash here musipo tingaridze here kana paradio musi pa hatikwanise because ndime vanhu ake anotisimbisa saka even kana taita chinhu tinodzoka kwamuri tichitaura kuti ha apa pakadai apa pakadai apa pakadai apa pakadai and eh, sekutaura kwandiri kuti aregedza nditangidze respect compare jahanif respect va lazit respect va jusa demento respect king alfred New Generation naCEO for making it possible. Tinotenda and it's a blessing. And eh, hatina um, maemotions kana machi tokuita review because review even pachadzokera kuzimbabwe pachatoenda paradio first show yangu yeparadio tinotoita mareviews yawo because kune imwe team yakawanda isipo pafacebook vanhu vachida kutonzwawo mareviews ekuti show yakafamba sei zvakafamba sei murikuona right okwana kc zvawataura kuti pa15 minutes idzodzo dai pakakandwa mangoma zviri nani ndozvataitosajesta paitoitwa 15 minutes taingoti aiwa katim yangu ko ngapanga kukandwa ngoma ngoma ngakamapokandwa ngoma ngoma because kana 15 minutes pachingobvunzwa chinhu one dai maita kana 3 minutes zviri nani 15 minutes dzakawanda kumana 15 dzakawanda kumana 15 minutes pachingobvunzwa nyaya one maona ndoyanga iri pfungwa dzani dzedu but zvanzi nana bakton ah, more than 15 minutes to decide though ah, dzakawanda paigona kungonzi three mangoma kana ngoma ngoma or because yanga yafaina round saka aisatongonzi three mangoma three mangoma yaingonzi ngoma ngoma maona saka ndo maonero angu nereview yangu yechi yeclash but ndinokubig hysteric family zvisingaite nekusimbisa kwenyu kweclash culture yedu and clash culture yedu tinoitira paone love haina kumakana ende pavanhu vese vanga vari pastage pepe kubva kuvhaa kuenda kumacompare kuenda kumaorganizers kuenda kuetherton agiranda clasha navo feeling yangu kwavari kubva yanga iripo ndiri kuzimbabwe before ndatombo engagwa muclash until now is the same rudo rwangu rungatokuwedzere kwavari because takaita something chakaita kuti mangoma edu aende kumberi ende chakatrend ende chikutaurwa nezvacho ende for me build up yacho yese yataiita yemafirim firim yaika ndainakidzwa nayo because ndine passion for it maona but apa tachingoitawo chi a review because it's a normal review inongoitwa nani nemunhu wese ndowana team yese yakawanda iri kuti haa chinhu ichocho chinoda rime chinhu ichocho chinoda pacity sports haa chinhu ichocho choda kudzoka next year hadzava pfungwa dzani dzenyu and hadzina kuipa sekutaura kwataita kuti munhu wese ngaataurawo pfungwa dzani dzake nemaonero ake iwanesi indataurawo pfungwa dzani pfungwa dzangu saka even live ino yapera wakasununguka kutaura pfungwa dzako chatinongochema nchekuti musaise zvinyadzi chete mwana pawese chida kuti tine vanhu vakawanda tikaisa zvinyadzi pakutaura kwese kwatinoita tinopa perception yakaipa kuzimdanso kuti kunge zimdanso haa vanhu vacho ndeve zvinyadzi vanongotaura zvinhu zvisikabasi that is why tichingoramba chitaura kuti hamusataure zvinyadzi pandinobloka munhu paipa anenge ataura zvinyadzi but handibloke munhu kuti ataura pfungwa dzake or munhu yaanofarira etherton or gary b or anofarira fantan i will never be uh, that silly no no no no no no tinozongobloka munhu kana ataura zvinyadzi but nyatsosununguka kutaura pfungwa dzani pfungwa dzako wakasununguka tichinakirwa and sekutaura kwandaita big up respect and respect everyone who was part of the event respect the organizers respect mava respect makompe edu and respect mafans akauya because vamwe vanhu vakadriver four hours kuuya kuvenue venue anga iri kulest so vamwe vakaita four hours vamwe vakaita five hours vachiuya kuvenue vakashandisa mari yakawanda vakasvikobhuka mahotels vakazobhadhara mari yopinda muvenue because umwe atoshandisa an average of four five hundred kuti adrive osvikobhuka hotel obva azopinda muchii mushow but it shows the love and support iri pachi iri pamangoma chirova chinhu chinoramba tichienderera mberi muri kuona poita timu yene ichiti ha good father munofanira kuritaya a ah, iwe retirement age yemuzimbabwe chaichai 65 ini ndiri below 50 woda kuti ndiritaye kumangoma because ndinoona vanhu vakawanda pane ishu rekachinzi aiwa timu yangu makufanira kumboritaya kumai kumangoma ndichazodzoka ndichitaura nyaya iyoyo takazvimirira maona yakazvimirira but ati ritayo mangoma ndiritayo mangoma ndofa nenzara ndodzoka ndakuitikwa documentary two years down the line kuti akazofa nenzara kuchii chiri kuiti chikunetsi ndakuitirwa gofund ndiretire kugara kumba ndiri less than 50 retirement age chaicho yemuzimbabwe is 65 hakuna zvinhu zvakadaro team yangu kune vanoshuwira vaya kuti unati aretire ati retire anytime soon no because unoretire wogara kumba kusvika 50 years wakagara paden waane stress waane depression ahuna mari wakutoitirwa chidocumentary chekunzi eh, chii chakazoitika maimbova nemukurumbira muchizoridza chii chakazoi ati retire anytime soon and we can't retire when we still fly kuuya kuuk tichizadza venyu iri muuk tichizadza mavenyu ari muzimbabwe and we win awards haa ikoko kunyepa timu yangu kune vandinoona vee vaye vachishuwira kuti aiwa munofanira kuchiritaya mangoma we, we, we can't why why should we maawards tichechiwina maawards tichiridza pamost popular danco show muzimbabwe tichirova mangoma mafanzi angu imi muripo muchitisimbisa muchisapota tichiuya tikaita dance moya kumangoma mozara but umwe munhu anenge achiti muritayai umwe munhu achiya achitaura kuti aiwa mukutorera mageto youth mukana mageto youth mukana zimbabwe ine vanhu 16 million vekuti ini ndikanzi ndikuridza bhawa kuchinhoi kuchinhoi kune mabhawa 10 ndikuridza mubhawa 1 kokukadoma kokuchekutu kokugweru kokwamutare kokuharare kokumasvingo ukatoenda kudanzwa anonzi aiwa achiridzwa kunyima torera kufana mukana ah dai boy zvakamboitika kupi rasta maenda kure kusisti city sports center retire imari zeno city sports center kucity sports center kwati ndaenda kwacharlie black ndaridza sete 30 minutes pashow yatanga na6 manhero ichipera na6 am ndochikoridza 30 minutes ndobva ndaintroducer charlie black ndina fantan yonzi aiwa matorera mayuti mukana kune zvinhu zvakadaro ko sho kubva payatanga kusvika na6 am na6 p m kusvika na6 a m handi madj akawanda anotopinda achitora maslots avo 30 minutes dzawaridza idzodzo honzi retire haa nai boi dzangu ibho here boi dzangu kana iri bho ndiudzeiwo wonzi watorera munhu mukana nekuti waridza 30 minutes andifunga kuti kune zvakadaro boys angu haa andioneseiwo haa kune zvakadaro zvonzi godfather chibvai paradio because ndoita mashow two yemangoma paradio but kana uri dj ndimbokupai tipe uri dj uri presenta uchitoda kuya kuradio unongonyora email yako wotoaplya wotoisa demo rako unotopiwa graft because star fm inenge ikavhurwa seven days a week ichioperata 24 hours unotopiwawo slot yako unogonaenda kustar fm unogonaenda kucfm unogonaenda kuzbc unogonaenda kuradio zimbabwe unogona kuenda kunational fm unogonaenda kuplatinum diamond unogona kuenda kucapital unogona kuenda kudiamond haa boys dzangu aiwa rekaita richizorora zvangu apa rekaiti relax haa patekurita yaa kune team inenge ichimhanyisa movement iyo i think makatorasika movement yamunogona kutomhanyisa ka is kana uchichida kuenda kuradio make mamoves ekuenda kuradio gadzira demo yako ita application yako woenda kupi kuradio kana uchida kuenda pamashows wona maclub owona kuuk cup clash yaane 20 years ini ndakainvitwa last year kunoku ndikauya this year ndinganzi ndatorera mayouth mukana chinhu chakaitwa for 20 years vandadaidzwa last year pandai this year haa boys dzangu hapunzi mari ndifele dzara munozonakirwa here makundona ndichitirwa documentary ndakabvarukirwa boys dzangu ndakatogara nditaura kuti andakazoritawa mangoma chimbotitirwa gofund ndikwanisa kutenga chingwa haa boys dzangu salute takurukura haa ndazongopinza nyaya yeretirement because ndotadza kunzwisisa ndikazodzoka tichitaura nezvayo yakazvimirira but haa tete haa timu yangu iri kuramba zvanzi no retirement rasta haiwa kana uri kuti no retirement chingoti hashtag no retirement jc haa jc nhasi wanetsa hausi kubva and dai boy dzangu kana mati no retirement chingoti no retirement haa ndingaretire haiwa ndione so kana chidhomoka muna mukoti munotaura kuti rasta retire because of so so so ndibva ndangozivawo but aiwa thank you so much team yangu haa ndanakirwa takurukura eh, ndichazodzoka hangu neni ndingori mucomment section ndichiona nango live yapera uyai muchitaura pfungwa dzani dzenyu but remember its peace love and unity hapana badness kuendesa mangoma kupi ah, iwe kaiwe wati spraga chi hai wakaoma ah, bye bye team yangu ah, bye bye team yangu ah. thank you so much ah, team yangu inotirambe chienderera mberi but aiwa ah, nechida kumboita chiseva chidata renyu ndozodzoka neimwe live futi mangwana makuseni uh, takutaura nyaya yeretirement mangwana live inenge yakangomirira pachi paretirement but thank you so much eh, team yangu andisati ndaziva kuti eh, regarding cup crush uk zvakamira sei i think what will lead us will be king alfred chiziva kuti tichadzoka muno muuk here tichauya kuzoridza mangoma here tichaita sei tichauya tiri magest here tichaita sei ah, ndikataura inini ndoenda kwaendera kumberi maiziya but haa ah, big up team yangu masimbisa movement salute todzoka totaura nyaya yeretirement mangwana jc haa ah, waspaka nhasi wandinakidza yo big up sub zero yaman sniper sharp shooter salute